ku na risimu ra vumbirhi eka albhamu leri nga thyiwa leswaku ri xa n'wamagezi loko ni yingisela risimu leriya ri na swo tala eka rona hi ta tsundzuka leswaku dr joe shirman i munhu loyi a nga va na tintswalo loko swi fika eka tlhelo ra ku tirhisana kumbexani ku pfuna swiyimbeleri swin'wanyana se laha ka risimu leriya swi tikomba ingaku dr joe sherimani se va karhele ku va va tirhisana na swiyimbeleri swo hambanahambana kumbexani ku pfuna swiyimbeleri swo hambanahambana. Hi twa hi loko va vula marito ya ku va karhele ku tirha ku fana na mbhongolo. Ha swi tiva leswaku ri mbhongolo yi tirhisiwa hi tihanyi vanhu va tlhela va hetelela va nga yi khensi hi leswinene se dr joe shirimani tanihi ku va tirhisana swiyimbeleri swo tala kumbe va pfuni swiyimbeleri swo tala kambe eku heteleleni va nga khensiwi hi leswinene ha swi tiva leswaku ri vanhu vo tala lava va nga tirhisana na vona eku heteleleni va heti va tlhela va va bifa va va chinghela hi ndlela yaleyo se ni vona nga ku dr joe shirimani layani se a va kwatile va tlhela va vula marito ya leswaku ri va lava ku tihanyela va ri voxe kumbexana va lava ku titirhela va ri voxe naswona va vuli marito ya leswaku ri vanhu vo tala swi tikomba ingaku a va tsakili loko ku famba se sikhombo Hi ta tsundzuka leswaku Sesi Khombo a va ri na xiave xikulu eka vunanga bya Dr Joe Shirimana ivi van'wani va tlhela va tsaka loko ku famba mbawuza ha swi tiva leswaku ri mambawulele i munhu loyi a pfunana na Dr Joe Shirimana eka ku humelerisa vunanga lebyi byi humelerisiwaka eka team Shirimana se hi marito ya ku vula leswaku ri vona va karhele ku tirha ku fana na mbhongolo hi ta tsundzuka leswaku ri ku kali ku va na risimu leri Dr Joe Shirimana va feature prince rhangani na benny mayingani the president na khombo xerimana hi nkarhi lowa lipopo poison a yi nge se n'wokisiwa risimu leri a ri thyiwe leswaku ri i mani loyi ku na laha benny mayingani the president va ngo dr joe xerimana va pfuna rixaka a va pfuni maxaka Se hi marito lamayani swi hi tiyisisela kahle leswaku Dr Joe Shirimani hakanene va pfune vanhu vo tala kumbexani va pfune swiyimbeleri swo tala se yo mhaka va vula leswaku ri hayi lembe leri a na ha teki thyaka ni ta tidyela xa magezi mina hi ku twisisa ka mina loko va ku va ta tidyela xa magezi va vula leswaku ri va ta tihanyela na ndyangu wa vona ha swi tiva leswaku ri xa magezi u endleriwa xona hi mutshiveri wa wena kumbe xani nsati wa wena a ku bela xa magezi laya se hi marito lama ni twa ingaku dr joe shirimani va vula leswaku ri va ta tihanyela na ndyangu wa vona a va ha lavi ku tirhisana na swiyimbeleri swa ku hambanahambana kumbe swa ku tala kambe hambiswiritano dr joe shirimani va ha tirhisana na xiyimbeleri xa ku fana na dlaya nyoka va tirhisana na xiyimbeleri xa ku fana na mafamba se ni vona ingaku leswiya va swi kongomisa eka benny mayingani the president prince rhangani na mr post na psychology na mapele hi mhaka ku vanhu lava va tshame va tirha na dr joe shirimani se ni vona ingaku marito lama ma kongomisiwa eka vona Va tlhela va vula leswaku hangalaka na maguja ya n'wina mi ni siya na tinsimbi ta mina ha swi tiva leswaku le pitori ku biwa tinsimbi loko ho tsundzuka hi lembe ra magidimbirhi makumembirhi n'we beni mayingani the president dr joe shirimana prince rangani va kale va vitaniwa eka munghana lowunene ku va va ta burisana hi timhaka ta ku n'okisiwa ka lipopo poison Swi tikombe ingaku hi nkarhi lowuyani a ku ri na lava a va ri na ku tsakela leswaku Limpopo Poison yi nga pfuxiwa kumbe ntlawa wa Limpopo Poison wu nga pfuxiwa kambe munhu loyi a nga swi tsakeli leswaku Limpopo Poison yi pfuxiwa ku vulavula ntiyiso i Benny Mayengani the president hi vona a va kombisa leswaku a va le ku swi tsakeleni leswaku Limpopo Poison yi pfuxiwa hikuva va vula leswaku lipopo poison yi file naswona munhu un'wana na un'wana u tiendlela swa yena hikuva loko hi languta prince rhangani a va tirhisana na dr joe shirimani ku na ti-album leti va ti tirheke swin'we va ti kandziyisa kumbe va ti humelerisa swin'we na dr joe shirimani se prince rhangani vona va tikomba ingaku a va yime ku lungha leswaku loko vo lipopo poison ya pfuxiwa a yi ta va yi pfuxiwile na dr joe shirimani na vona va tikomba a va yime ku lungha leswaku loko lipopo poison yo lava ku pfuxiwa yi nga pfuka munhu loyi a nga fika a alana na swona i beni mayingani the president se sweswi swi tikomba ingaku na dr joe shirimani na vona se va yima na swona leswaku ri ntlawa lowuya wu nga ha pfuki wu pfuxiwini hi mhaka ya ku va vula leswaku ri va ta tihanyela va ri voxe naswona a va tshikiwi na tinsimbi ta vona eka albhamu ya dr joe shirimani ya lembe ra magidimbirhi makume mbirhimbirhi Prince Rhangani the producer a va hoxanga xandla eka album ya Dr Joe Shirimani kasi ni le ka album ya Rhangani the producer Dr Joe Shirimani na vona a va hoxanga xandla eka album liya se mi ta kota ku swi vona leswaku ri mhaka ya ku va munhu se a ti tirhela swa yena ku nga ha tirhiwi hi mitlawatlawa swi tikomba ingaku Dr Joe Shirimani va yi vula yi ri na ntiyiso naswona swi tikomba ingaku i mhaka leyi sukaka embilwini ya vona a va ha lavi munhu leswaku ri a ta a ta lava ku tirhisana na vona hi mhaka ya ku va chava leswa swa ku loko se ku tshuka ku holoviwini vanhu a va na danki vanhu va tlhela va heta va va chingela kumbexani va va bifa leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka dilolostro youtube channel